Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗн Указӗпе килӗшӳллӗн икӗ пин те ҫирӗм пӗрремӗш ҫула республикӑра Сӑр тата Хусан хӳтӗлев чиккисене тӑвакансен ӗҫ паттӑрлӑхне халалланӑ ҫулталӑк тесе йышӑннӑ. Шкулсенче ҫак ҫула халалласа уҫӑ уроксем, паттӑрлӑх сехечӗсем, куравсем тата ытти мероприятисем иртеҫҫӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин шӑв-шавӗ Чӑваш Ене ҫитмен пулсан та пирӗн халӑх историне тарӑн йӗр хӑварма пултарнӑ. Вӑл тылра нушалакансен юнӗпе тата куҫҫулӗпе тулнӑ. Геннадий Никандрович Волков ячӗллӗ Аслӑ Элчӗкри пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкулти вулавӑшра Астӑвӑм темӑпа асӑну куравӗ те йӗркеленчӗ. Кураври кӗнекесене вуланӑ май шӑпах асӑннӑ ҫулталӑкри историллӗ тапхӑрсемпе паллашма пулать. Унтанпа сакӑр теҫетке ҫул ҫитет пулин те ҫав вӑхӑтсене куҫҫульсӗр аса илме май ҫук. Историрен ҫакӑ паллӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Пин тӑхӑрҫӗр хӗрӗх пӗрмӗш ҫулхи Аслӑ вӑрҫи пуҫлансан хаяр та ирсӗр тӑшман вун-вун хулапа яла питӗ кӗске вӑхӑтра ярса илнӗ. Кӗркунне фашист Мускав ҫывӑхӗнчех пулнӑ. Ҫавӑнпа та чылай регионта тӑшмана чарма хӳтӗлев чиккисем тума йышӑннӑ. Ҫак пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫе васкасах чӑваш халӑхӗ те кӳлӗннӗ. Сор хӗррипе Улатӑр тӑрӑхӗнчен пуҫласа Етӗрнене ҫитиччен тата Сӗнтӗрвӑрри районӗнчен Тӑвай таранах хӳтӗлев чиккисем чавма пуҫланӑ. Унта вун ҫичӗ ҫултан аслӑрах ҫирӗп сывлӑхлӑ ҫынсене явӑҫтарма сӗннӗ. Виҫӗ уйӑх ытла шартланма сивве чӑтса виҫҫӗр сакӑрвунӑ ҫухрӑм тӑрӑшшӑ танксем каҫмалла мар варсем чавнӑ вӗсем. Пӗтӗмпе вара пилӗк миллион купла шӑн ҫӗре хускатнӑ. Хӳтӗлев чиккийӗнче Сӑрпа Хусан хушшинче пулнӑ йывӑр вӑхӑтсем астӑваҫҫӗ ватӑсем. Юпа уйхел ҫырӑнтарт кӑмӑлӗнчен Сӑр тата унан хӳтӗлев енӗне тӑвасси пирки пӗлтернӗ. Юлташсем, эпир хамӑр вӑй-хала, хӑвата кирлӗ пулсассӑн пурнӑҫа пама мобилизациленнӗ. Эпир шелкелетпӗр ҫав ирсӗр тӑшмана.

Ҫавна май тӑшман Мускава парӑнтарса пирӗн ҫӗршывӑмӑра шалтан шала кӗрес хӑрушлӑх пур. Лешӗ Амара кӗреҫе Елум алра окоп чавнӑ кунсерен хӑйсене пач кӗреймен. Ҫамрӑк ачасем, ачасем, пӗчӗк аталанмӑшсем, вӑйран кайнӑ ватӑсем, мучисем, кинемасем чавнӑ, катнӑ ҫӗре. Ванҫӑшӑн кар тӑрса тӑрӑшнӑ, пуҫа усман, йывӑрлӑхра хӑраман, асапланан айкашман. Сивӗ, йывӑр ҫав тери, анчах юрату вӗри. Тӑван ҫӗршыву пӗрре ҫӑнтаретпӗр пурпӗрех. Вӑйпитти мӑшӑрӗсем, ывӑлӗсем, пиччӗшӗсем, шӑллӗсем, кӳршӗсем, фронтрипа та салтаксем. Ҫитерме ҫӗнтерӗве фронтпа тыл пулнӑ пӗрлех. Сакӑр вунӑ ҫул хыҫра, паттӑр ӗҫӗр асӑмра, Сурхусан нихҫан асран, Кайма пынӑ ҫыннӑм сан, тивӗҫлӗ хӳтӗлесе чӑтнӑ вӑрҫӑ нушине. Ҫамрӑк ӑру пуҫ таять, ӗмӗрех асра тытать. Кайма пуҫ сире чунтат, ан пултӑр вӑрҫӑ нихӑҫан. Хуласемпе ял поселок тавра оборона линийӗсем тӑвасси чӑнласах пӗтӗм халӑх ӗҫӗ пулнӑ. Чӑваш Енре вара вӗсене чавас ҫӗрте вун-вун Пин ҫын ӗҫленӗ. Ахальтен мар Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ Олег Николаев Сӑр чиккин строительстви пирки астӑвӑма упрама чӗнсе калать те. Вӑл ҫак пулӑма халӑхӑн чӑн-чӑн паттӑрлӑхӗ тесе палӑртать. Пирӗн те ҫав паттӑрлӑха асра тытмаллах. Нимӗн те ан манӑҫтӑр.